um e go get some tins wey go happun for your life um you go tink say na coincidence den later many years later you go come realise say dat tin wey you tink say just happun like dat no be like dat o no be ordinary e get reason for kontri like America If you wan talk about significant happenings, at least in recent times, one of the most significant happenings wey you go talk, or corona, that one na for the whole world, wey you go talk for America na nine eleven. The kind question wey dem go dey ask, dem go say where you dey during nine eleven? Because for nine eleven, something shake the foundation of America, something happen wey dey so significant, wey be like sey e come shake the foundation of America. Now, if you wan use that one as equivalent for Nigeria, you go say which event happen wey be like say e shake the foundation of Nigeria, especially for 1990s. Not be recent times. If you talk about EndSARS for recent times, if you talk about Corona, that one. But in the 1990s, which event for Nigeria when I go say shake almost the foundation of the country? The event when I go choose, oh, na June twelve, yes June twelve, June twelve election yes during that time I know say I don old but I no old like that o during that time I still dey secondary school so wetin concern me and politics me I no get business with politics my own na to eat food and that time I like food you know big loaf of bread like this I fit eat three quarter That time I no know whether my belle, e be like say spoon something dey my belle, I go just dey eat, I no dey satisfy. Hey! My mumsy tire for me, I like food too much. So that time now, you know as young person now, I still dey my, I, I don reach teenagehood, I think so, but early teens or mid teens. You know as a teenager, all you want na music, you no concern you, nothing about politics. You just dey do your own dey go. So e get this school when I dey go for Ekenwa road and that time we dey live for Uselu. If you know where Ekenwa road dey, put am for comment. People wey know Nigeria well well for south south, they go know Ekenwa road. If you know where Ekenwa road dey, put am for comment. So I dey school for this school for Ekenwa road. E dey opposite. Make I give you, I no go call the name of the school, oh, but e dey E dey opposite um make dem call am one place I no go really call am but na big field, di school get big field na there dem dey do many events for Benin so I know sey some pipu go don know di school. So na dat school I go, I go some school but na dat na one of di school wey I go so dat time na you know as e be my mumsy go give us transport money oh, you know she go give me transport money make I take make i take take bus from dat place to ring road um dem dey call am king square na im be the official name but no if you go benin go dey ask i don call the town if you go benin go dey ask of king square dem go just dey look you like say something dey do you but once you say ring road everybody go know na ring road i know am as so from there i came one road i suppose to after school i suppose to take bus go ring road then from ring road i go take another bus go my area mm-hmm. But you know as student be na, when parent go dey give you money, you go prefer to buy ice cream or buns or one yeye thing, something wey no make sense, then you go prefer to trek. So that day jejely, the event when I wan yarn so happen many years ago, so I beg o make una forgive me if I make mistake as I dey yarn o. my mumcy go give me transport but instead of me to take transport i go prefer to trek um so that day normally as i dey do i go trek from that place go ring road but from ring road to the place where i dey go say e too far so i no dey fit trek that one so i go take bus so i go chop ice cream no use the money do nonsense na student life be so that day as normal as i dey trek suddenly i look up i dey hear sound of helicopter no be plane no go be plane na helicopter as i look up I look up I see June twelfth ah ah I see balloon you know say that time na during that election June twelfth election time for Nigeria, Nigeria everywhere dey exciting for TV oo you go dey see advert dem go do SDP advert and NRC I think na SDP and NRC dem dey do sweet sweet advert so people know say Celting dey happen even if e no concern you as small pikin, you no care who be president, all you just wan do na to sing the song, election song, campaign song. So, when I just see June twelve ah, and I I don near ring road, I know say na ring road something dey happen. Ring road na e go happen, you know student na. Ah, Before I reach ring road, I come see people, people gather. You know, say something they happen. So me, when I young, I did very adventurous. If something they happen, maybe after school people they fight. Instead of me to go house, I go stay they watch people when they fight. That's why I did do my thing. Oh. I took the like am for that time. So as I see say they, I say ah something interesting they happen. Now nah, just go ring road. As I go ring road, I see people. Suddenly, like, I just see one man, Moshood Abiola. Of course, then everybody know Moshood Abiola. But I don't think say at that time I don't hear any talk before. Eh, I not, I not, I don't, I don't know whether I don't hear any talk, but I did read about her. Now I see Moshood Abiola, he dey talk. He dey talk about June 12. I don't know whether now after the election or before the election, I don't remember now. Eh, he dey talk about June 12, say be like woman when go go labor ward. Say when you go labor ward, You go feel di pain as you dey give birth to di pikin, but afta you don born di pikin, you go dey happy. So, even as I as young as I was, there was just something about di man. Yes, e get thick Yoruba accent to MKO Abiola, at least wetin I hear na very thick Yoruba accent. And you know say me now, dat time, na just south south I dey. I don travel go Lagos maybe once, but my life just dey around dat area, so I no really know much about Yoruba pipu. But

Ehen, dem get charisma. Even Obama get am to to an extent. I no dey talk say I dey support any of these people. I just dey talk say na the gift wey dem get. Dem get sweet mouth. But whether wetin dem dey do I like am, I no go talk now. But I just dey talk for as illustration. So Abiola dey talk, as young as I dey that time, I I was I was carried away as in the thing sweet me inside belle. So something for wetin he talk just stick to me. Even many years till to till today, I realize say something when Abiola bin get. I no dey say I no know Abiola personally. I know say sometimes you know Fela sing song about about Abiola, ITT and all those things. So I no really know about all those things. But I know say Abiola to a large extent, no be saint o, oh, You know say for Nigeria most of us no be saint, most of us don make mistakes but I think say e get sincere, e get an intention to do well for Nigeria na so I see Abiola as o but I no know, e fit be say the guy dey do bubu yeye, sabi pretend o but from wetin I see that time the man get interest for Nigeria to help Nigeria na so I see Abiola but now no be say I wan talk but One thing wey Abiola get wey I notice na sey e get this spirit of maybe patriotism, love to help Nigerians. See um there are some Nigerians um no matter what dem fit run for many years, dem fit sey um I no go ever go back to Nigeria, I hate this country, dem fit do everything but one day something go bring dem back, dem just dey drawn, e be like sey their umbilical cord dey attached to Nigeria, na so because when I dey younger I no like Nigeria for one bit,